Shalom. Selamat betemu baru dalam CG kitai baka ke malam tu. Aram kitai bela sama bediri, kitai mai puji, iya nya Agu Lantang-Lantang.

Kasih Yesus terima kasih Roh Kudus tang nyudah sapi enggau minta sebagai tu. Amen. Amen. Amen. Aku meri selamat lemai ngagai kitai semua menyadi dalam Tuhan. Lemai tu sekali baru kitai begulai dalam gempuru rumah online. Sebedau kitai berengkah muji Tuhan, berengkah macha Jaku Tuhan kena kitai ngangkatka sama diri lemai tu aku ngiring kitai dalam sampi. Allah Taala Apai kami ti di surga Tuhan ti kami sembah, kami tinggika, kami kemesai, kami muliaka dalam nama Anak Nuan, Jesus Kristus. Apai Seruga, lemai tu kami nyerahka gempuru kami ke dalam jari Nuan. Awak keleka jaku Nuan Tuhan ti dipelajarka kami nyadika siti peransang, nyadika siti pengering, Oh nyadi ke siti tenggau ke lalau oh jari kami ki agi idup dalam dunya tu ke penuh enggau penguji. Apai Surga seretai setiap ruang bilik ke bisi enggau dalam gempuru rumah baka ke malam tu, ba iya ke nya di rumah panjai, ba iya ke nya di nengeri. Oh Tuhan kami semua oh rindu Sarti, saum, segempung munyi ke ajar kami lebuh hari minggu tu. Kami deka nyembah. Kami deka ngeninggika nama Nuan. Kami enggai jauh ari Nuan apai. Terima kasih Tuhan. Kami muji Nuan. Di dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus. kami udah besampi. Amin. Nyadi uh, lemai tu kita deka belajar ke siti uh, tema tau ke rambai kenang kita nya Allah Taala enda ngelebu kita. Semua utai ti ngelaban Tuhan

Udah datai. Laban iya ki bedawa ke bala menyadi kitai di mua Allah Taala, kitai siang malam udah dibuai ke baruh. Nyadi tu bacha jaku Tuhan kitai malam tu. Aku ngulang iya baru aba Pemandang dua belas ayat sepuluh.

Siang malam udah dibuai ke baruh. Nya alai penting dalam pengidup tu menyadi kitai bisi Tuhan. Ya kitai ngepunka rambai kenang kitai enggau siti tanya. Kati Tuhan bisi nyeretai kitai jadi kitai bela nyaut iya menyadi malam tu. Kati Tuhan bisi nyeretai kitai ya bisi nyeretai nuan bisi nyeretai aku ya kitai bela nyaut nya. Iya lapa perlu ditanya deh, kai ti kitai bepikir baka nya? Laban enti Tuhan bisi nyertai pendiau kitai, pengidup kitai deka lain agi ari orang bukai. Laban ti bisi Tuhan enggau kitai. Roh ti diberi Tuhan Enda sama enggau enggi dunya. Ai nya suah dibacha kitai ari Bup Kudus. Kitai berubah enti kitai bisi Tuhan. Ya, pendiau kitai berubah. Kitai enda nitihka orang. Sepeneka ati, iya enti utai nya agih ngereja penyalah. Iya tang kitai seruran munyi ku ajar kitai minggu nyin dulu agi, Ngelap be ngelam ati ka, ai jaku Tuhan siang enggau malam. Nama kebuah? Laban kitai ka ke pengidup kitai iya bedaun. Iya lebat, iya bedaun uhh nyu ijau uhh lalu enda gugur udah nya kitai bebuah lebat pengidup kitai. Nya ke deka kitai iya laban kitai enggai enda ada berekat ke Tuhan. Tang malam tu kitai enggai nadai Tuhan, nya uji kitai meda pengidup sida tu. Iya berengkah ari Daniel. Ya. Daniel enggai enda nyembah Allah Taala. Taja pen iya ngelanggar ukum raja. Ya, kitai meda. Ya, nyadi Joseph mega siku. Iya tetap nulak pengawa ti dosa. Ya, taja pen nya bini raja ti mai iya ngereja dosa, tang Joseph tetap. nulak. Ya, kitai meda. Bekendi ku David nih, ti kitai meda, David tetap besampi enggau bebendar. Iya sampai tingkap ba tanah. Ya, David besampi. Nama kebuah ukai ketegal David ya, takut ke hukum ari Allah Taala. Ya, tang David takut ditinggal ke Tuhan. David enggai ditinggalka Tuhan. Nyadi lemai tu menyadi Tuhan bepesan ngagai kitai iya ari ayat ke udah dibacha kitai tadi iya Pemandang dua belas ayat sepuluh iya aku lalu ninga nyawa ti inggar bejaku di serega.

Nyadi nadai kebuah kitai ngerindang diri menyadi iya ngiga Petara dalam dunya tu iya laban Allah Taala udah madah iya lebuh Tuhan Jesus. Diturunka ngagai dunya tu. Yap. Laban maya nya mega ai kitai dipadahka Tuhan udah datai. Ya pengelepas udah datai. Perintah Allah Taala udah datai. Ya kuasa Kristus mega udah datai. Tiga iti utai ke udah datai. Ya diatu pengelepas. Diatu kuasa. Diatu perintah Allah Taala kitai. Iya enggau kuasa Kristus iya udah datai. Nama kebuah laban iya ya Sitan. Sitan bisi direct line enggau Tuhan. Iya tang ukai direct line ti nyembah Tuhan. Iya betanya ngagai Tuhan, Ulih aku ngerusak tu? Ulih aku ngerusak sanu? Ulih aku ngayah ke sanu? Ulih aku ngasuh sanu gagal, ngasuh sanu merinsa? Nya kereja Sitan. Ya. Nyelai disemaka baka singa, iya agi negung. Ya, kia-kia iya bejalai di seluruh ha? Tanah tu di seluruh muka bumi, munyi ku jaku maya hari tu, iya iya bejalai ngiga orang ti diempa iya, diayahka iya. Nya alai kitai meda laban maya iya enda panjai ngagai Sitan tu. Nya alai iya bendar amat ngiga ulih. Aba awak ti enda panjai tu. Ya. Lapa kitai perluka Tuhan? Ya, laban Sitan sigi deka ngelaban Tuhan, ngasuh kitai lebu, enda berasil, merinsa, sakit, lapar, puntan, tusah ati, enggau gagal. Nyelai chunto Mensia ti dipilih Tuhan tadi Jonah. Kitai meda pengidup Jonah tu, Sitan udah nguingka ati Jonah tu ngelabah nulak kala. Enggai ningaka jaku Tuhan. Asuh Tuhan ngagai Nanawe, Jonah ngerarika diri iya ngagai menua Jopa. Iya tetebu ke siti kapal ka penejang ngagai Spain. Pengelia depan deh belalai dia deh baruh a biduk kapal nya. Iya ngumbai orang ke enda nemu iya, Tang deh, Tuhan nemu. Iya kitai meda Tuhan. Enda kala salah pilih dan milih Junah nyadi ke seruan iya. Kitai meda. Yang kini kitai nemu Tuhan enda salah pilih. Taja pen Junah tu ngerari ke diri iya Junah anak Emitai tu. Aba Junah pasal satu ayat tujuh belas. Tuhan minta tulung siku ikan nelan Junah lalu Junah mengkang dalam perut ikan tiga hari. Ka tiga malam, ya, baka Tuhan Jesus ti, ya, udah, ya, diregang, ya, ngapuska seput, ya, ari ke tiga, Iya angkat baru. Sama enggau Junah mega. Ya, lebuh iya besampi ari perut ikan ti kitai macha ba Junah pasal dua. Ayat satu ngagai sepuluh. Ya dia, Jonah besampi ari perut ikan. Ya, lalu Tuhan ba ayat sepuluh bejaku enggau ikan nya lalu ngeluarka Jonah ba tebing tasik. Kitai meda enti ukai kuasa Tuhan. Enti ukai ari Tuhan. Nadai rampang Jonah nya. diketup ikan. Tang iya ngasuh ikan tadi enda ngetup iya semina nelan iya aja. Iya iya ulih diau dalam perut ikan nya bisi oksigen kitai meda. Bisi enseput iya taja pia dalam uhh benung tasik din. Tang laban nya pengawa Tuhan. Iya laban pengawa Tuhan tu enda ulih telah kitai mensia laban iya Allah Taala ti ngempu sekut kitai. Iya taja pen nya dalam perut ikan sekut Jonah tetap iya meruan. Alai pengidup kitai menyadi Tuhan mega udah milih kitai iya nuan enggau aku iya nyadika nembiak iya. Kitai ke udah ngelala Tuhan nyadi pajak ke meh. Iya terus arap meh kitai. Ke janji semaya Allah Taala eh ti deka nyaup kitai eh ba iya ke nya maya manah. Ba iya ke nya maya dunya enda tentu manah baka diatu kuasa Tuhan sigi meruan. Nyelai enti enggi dunya eh tu iya meda junah enggai tentu meh diganti enggau orang bukai. Enti baka kitai. Iya ti mensia. Ti ati kitai. Eh nyunah ke enggai deh. Orang bukai ke asuh aku. Ti aku kitai. Tang ngi Tuhan. Iya enda tetap ati iya enggau junah. Hah iya bejaku ngagai junah. Junah lalu tekuing ati lalu ngasi ke Tuhan. Hah ti kitai meda. Nyadi Tuhan iya ngaihka kitai wai lari baka Junah tu. Anya siti chunto pengidup. Nyadi ba Pemandang dua belas ayat sebelas a iya ti kitai meda tampung bacha kitai tadi iya Pemandang dua belas sepuluh bacha kitai tadi diatu Pemandang dua belas sebelas. A. Lalu sida udah ngalahka iya, iya nya Sitan, a Sitan ngena A. Lalu sida udah ngalahka Sitan ngena darah Anak Domba enggau ngena jaku saksi sida iya. Nyadi, nya utai ti diguna kitai menya ni. Iya darah Anak Domba, iya nya darah Jesus ti udah dipalu lebuh iya diregang. Iya hari minggu tu kemari kitai ngambi pemakai Tuhan iya kitai ngambi mangkuk ti ngelambangka darah Kristus. Enggau darah nya iya sida iya ngalahka uhh kuasa setan ti kitai meda darah lalu sida udah ngalahka setan iya ngalahka iya. Ngalah iya ngena darah Anak Domba enggau ngena saksi sida. Iya ukai ketegal iya sida iya manah. Ukai laban pelayanan sida iya hebat. Iya ngagai kitai saru. Iya ukai kitai perlu bisi Tuhan. Iya laban darah Jesus Kristus, darah Anak Domba Allah nya, nya ke ngelepaska kitai. Amen. Nya alai kitai muji Tuhan. Ya, kitai muji Tuhan, kitai udah dipilih nyadi orang ke arapka Jesus Kristus nya Tuhan, Juruselamat kitai. Iya pengelepas kitai. Iya pengampun orang ke udah ngampunka dosa kitai ba atas kayu regang, lalu ulih darah Iya, iya kitai bulih pemenang. Iya kitai meda ngalahka antu-antu jai. Iya ti ka nundi, ngayah, ngeruntuh, munuh kitai. Nya alai ba Roma lapan ayat tiga puluh tujuh. Nadai, ku iya. A Dalam semua utai nya kitai lebih ari pemenang ulih Iya, eh, ulih Tuhan ke rinduka kitai. Nyadi, nadai utai ke ulih ngemenangka kitai di dalam dunya tu. Iya ukai reta tengkira tua. Iya ukai duit tua. Iya ukai uhh kereta ti besai kena tua ngasuh tua menang. Iya ukai pangkat tua, ukai peninggi sekula tua. Iya, tang utai ti ngasuh tua menang tadi ulih darah Anak Domba enggau saksi kitai. Kitai ke besaksika Kristus. Kitai ke uhh ngintu pendiau kitai lain ari orang bukai ketegal kitai ke Arap ke Tuhan Jesus ne tadi nyadi ke Tuhan kitai, kitai berubah ari pengawa lama kitai. Kitai berubah ari chara orang dunya tu ba iya ke nya ngintu gawai baka ke udah begawai tu kemari. Iya ba iya ke nya ngintu Krismas. Ba iya ke nya kitai ati diri. Iya utai ngirup kitai utai nempa kitai bisi biza magah wai. Iya ukai iya penti pemali ukai pia. Tang enti utai nya enda ngenyenangka ati Tuhan, oh anang meh kitai ngirup iya, anang meh kitai makai iya, anang meh kitai Ngereja iya. Ya. Laban kitai ka diberekat menyadi. Iya nya alai aba rumah lapan tu ayat tiga puluh tujuh nadai utai dalam nadai ku iya dalam semua utai nya kitai lebih ari pemenang ya enti kitai bisi Tuhan enggau kitai. Ya kitai lebih ari pemenang. Ya kitai tu eh Lebuh bisi Allah Taala nyertai kitai entai pengidup kitai iya baka maya covid nine tin tu, nya kitai perlu amai besampi. Kitai perlu amai bisi Tuhan nyertai pengidup kitai. Amen. Nyadi eba iya kena kitai nutup ba Roma lima ayat semilan, nya alai laban kitai diatu udah digaga lurus ulih darah Kristus, Tentu lebih agi ga kitai deka diselamatka ulih Jesus iya ulih iya ari pengeringat Allah Taala. Iya, kitai meda iya sema Allah Taala ringat ngagai dunya tu ketegal dosa ti digaga dunya tu. Iya laban kitai enda mendingka jaku iya. Iya ngirumka penyakit sampar. Iya penyakit ke nadai ubat. Iya ngirum ke buntak. Iya ngansuh pungkang, lapar pungkang. Iya tang ti kitai besampi. Iya baka Jonah. Iya ti besampi ke Ninawe. Tentu, iya pengeringat Tuhan berubah. Nya alai gempung kitai dalam sampi. Kempung kitai dalam pengarap iya enda milih gerija dini. Ka semua kitai orang ke arapka Jesus Kristus nya Tuhan iya kitai patut iya laban kitai udah dilepaska ngena kuasa darah Anak Domba Allah. Iya kitai meda ba Bup Kudus Anak Domba Allah nya iya nya Jesus Kristus ke udah dikirumka. Nyadika Anak Tunggal Iya ai ngagai dunya tu. Nyadi mensia Iya begamal mensia Iya tang Iya kuasa ti diturunka nya sigi Allah Taala empu. Iya seratus peratus mensia, seratus peratus mega Allah Taala. Amen. Jadi enggau tu ya kitai anang aaa enda ya terus kitai anang enda kitai mansang kemua ka anang surut-surut kitai menyadi di dalam pengarap kitai laban nadai Tuhan bukai. Nya ti patut disembah, ditinggika, ya, di baruh bab langit tu. Ya, laban kitai nemu semina nengah darah Anak Domba, kitai nerima kuasa, kitai nerima perintah Allah Taala, ya, kitai nerima, ya, mulia Iya. Ati nyertai kitai. Nya nyelai lebuh kitai bisi Tuhan ba maya penyakit ke bansa tu, ya kitai enda tentu nangi. Tang kitai terus besampi nyaka ka baka ni laban pengidup tu idup iya enggi Tuhan, mati mega enggi Tuhan. Nyelai kitai mati idup iya bela untung ka kitai orang ti arapka Tuhan. Iya laban ba dua iti nya enggau dalam dua pekara nya ti sema kitai panjai umur. Lalu kitai ulih idup panjai umur, kitai ulih gawa ke Tuhan iya enggau lama agi besaksi ke pemanah Tuhan Ya, kitai nyelamatka mayuh agi iya orang ke ningaka saksi kitai lalu arapka Tuhan. Ya, menua serega deka begawai gaga ya ti orang siku orang ya nerima Tuhan diselamatka. Kenya mega enti sema kitai deka ngauka Tuhan, nya pun pengidup ti baru ti dijanjika Tuhan ngagai kitai Iya nya pengidup ti meruan belama-lama iya. Nadai agi pemedis, nadai agi begerit ngeli. Dia meh endur ke madu lantang. Tang pengawa kitai muji Tuhan enggau bala malaikat di menua serega. Haleluya. Puji Tuhan. Nyadi pesan Tuhan ngagai kitai lemai tu menyadi, iya anang ninggalka Tuhan.

Tuhan ti kami sembah dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus apai seruga, malam tu kami beterima kasih ka jaku ajar ti udah dibacha kami ari Bup Kudus nuan. Oh iya nya ngenang ka kami udah nerima kuasa. Kami udah nerima perintah. Oh kami mega udah nerima uhh semua pemenang ari nuan Tuhan. Ngelai jam tu kami claim jaku nuan nya apai. Ba kelebuh kami ti tusah O lebuh kami ti tegepang, O laban penyakit ki bansa tu Tuhan, awak ka leka jaku nya meh, O ke meri kami pemenang. Ai ke meri kami pengadang, meri kami pengerai, ti ngintu, ti nyaga, ti ngelindung, ti ngayung kami Tuhan, Laban kami nemu kami nadai Tuhan bukai apai. Kami semina bepanggai ba kuasa nuan aja. Udah semaya ke nuan Tuhan. Nurun ne ba setiap ruang bilik ke bisi enggau dalam gempuru lemai tu. Awak ke nuan merekat ke bala anak sida iya ke agi min. Awak ke nuan merekat ke bala anak sida ke udah sekula. Awak ke nuan merekat ke bala Oh menantu kami bala ipar kami bala menyadi kami oh semua kami sebilik taja pen maya tu Tuhan kami agi uhh besekat iya mindah kin kitu iya apin tentu bebas iya kami muji nuan Tuhan laban Awak udah ditentuka agi iya endur kami ti orang ti bedagang nyulih bedagang, orang ti bisi kompeni nyulih muka kompeni, orang ti gawa nyulih gawa. Nyelai agi kami terus besampika bala anak sekula kami. Awak ke nuan Tuhan muka jalai ke sida iya. Awak sida iya mega. Oh diberi peluang belajar ni ku chara ti paling ti sesuai ke sida iya ti ulih dikena sida iya baka ni ku ngajar sida iya ba awak ke bansa tu apai nuan muka ati bala menteri Orang ti megai kuasa Tuhan, awakka nuan bejaku enggau sida iya, Enda enggau ikan ke nuan ulih ngena ikan nyaup Junah. Nama agi kami, Tuan Yesus, dek pegai bala menteri, dek pegai bala orang ke pandai-pandai. O kena sida iya Tuhan nyadi ke berekat ngagai pengidup kami. O kena sida ke nyadi menteri, orang ke pandai-pandai nya nyadika orang ke Muka jalai iya ngagai pengidup kami ba iya ke nya ekonomi, oh ba iya ke nya pengerai, oh ba iya ke nya sekula, oh ba iya ke nya semua jalai ngidup ke diri Tuhan. Aba ke nuan meri muka jalai ngagai kami Tuhan lebih agi di Malaysia. Oh kami besampi ke menua kami Malaysia. Oh aba ke nuan Tuhan ti ngerai ke menua kami Malaysia. Ngerai ari semua utai enda ngelantang ka ati nuan Tuhan. Kenya mega menua Sarawak Tuan Jesus. Nuan ngerai ka menua kami Sarawak. Awak ka ooh Sarawak mega ulih maju, ulih mansang, ooh ulih aaa bekelimpah berekat ya ngagai bansa bansa lebih agi ngagai kami orang ti arap ka nuan Tuhan. Ya laban nuan besemaya. Reta Tengkira, Pengeraja, enggau semua utai nya, ooh deka diberekat ke meh ngagai orang ti arap ke nuan tu kan. Nya alai aba ke nya mega ti empu kami ke nembiak nuan Tuhan Jesus. Aba ke ni chara jalai nuan apai. Tang kami nemu nuan sigi enda ngelengkaka kami. Baka nuan ti enda nganti junah enggau orang bukai ti nuan udah milih iya. Ke nya mega nuan enggau kami apai laban nuan tetap rinduka kami. Nya kebuah nuan mati atas kayu regang. Oh Apai kami ti di serega. Oh sertai meh setiap ruang bilik malam tu Ba kelebuh kami ti enduk, belelak Tuhan dua nyertai kami. Beri kami, O Esther Rihat ki, manah malam tu Tuhan. Awak kami ti enduk jenak. O terima kasih Apai, ti bisi ari entara kami benung sakit, renga, tabin, nuan ngerai ke sida iya. Di dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, sida iya gerai. Gerai di dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, dinindur pemedis sida Tuhan. Diatu dinindur sida iya pedis lebuh sida engkahka jari sida ba endur nya, sida iya gerai. Gerai dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus. Iya kelemi nuan ngeringka sida iya. Iya ketusah nuan meri sida iya roh pengelantang, pengaga, Awakka kami Tuhan, ngasaika kuasa mulia Nuan Tuhan, nyeretai kami orang ke arapka Nuan. Pujika nama Nuan Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, kami udah besampi sereta minta semua ditu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.